Näme etýäň? Merdan bir hepdelik karz sorady, bererin diýdi, ondan soň wraç karz berjek bolýan. Beh, karz bermäne ýer tapýaň-a ýa? Men ondan kosmetika, duhan bilen ekonomiýa edip ýördüm. Birazajyk bir aňrymyza ýygnaýly diýip, ol getir, karz berjek bolsaň, gerek zatlarymy aljak. Me.

Kek. Näme boldy?
Atyra yaramak tarafı. Näme dermanlarda atlar vardı. Alıp berayda o kızgınca çay mı edip berayda. Geçip yat. Derraw ýen iki gezek üsgürdim diýip ejizläp ýatmana geçiberýäňle. Menem gezip ýörün derman zat içemoga. Işek bolsaň alaý dura ýerim bilýän. Bolýa bor kek diýmedigim. Özüm alaryn dermanlarym zatlarym.
Muhammet näme boldy? Sen derrewjik geç, men saňa gyzgynça gownaş edeýin, ramaşkal çaý edeýin, dermanlaryňy bereýin, derrew gowranarsyň. Eý, bolýar-aý.
Ine, bar-bar kempirjigimden bar. Sen geçiber onda. Boldy, boldy, dostjan, geliber arkaýyn, garaşýandyryn onda. Keýik, keýik. Ýekeje munt diňle. Serhet häzir ataş gelýär-dä welin, şoňa öňki ýaly süýjüli palawndan bişirip beräý-dä, öňem hemen gowy bolupdyr, myhmançylara geljek diýälaý. Men Kakamlara çekdi, düýn saňa aýdyp goýdum-a. Näme üçin men bir gün öňünden düzen planym üýtgetýäň, Muhammet? Irräk aýdyp bolanokmy? Men gidip barýan, ýetişemok, gidip barýan men. Saçma oňaryp otur. Saçma oňarýançam, ýarym sagat gerek. Sargap iýäý. Bolýa, bor, men sargap iýerin, bolýa. Bor, ha, sag-aman gidip gel. Bolly bolly dosjan geliber geliber arkaýyn agşam garaşýandyryn keýik ýekeje munt diňläýdä seret häzir bara ataş gelýäda myhmançylyga bolýyn şo süýji palowyňdan bişirip beräýdä ýenede arzada gowardy bolýynda. Bor borjan ýöne soň kakamlara gidäýinä diýen sorag goýduma gidäý diýdiňä. Ýoga onnoň gidiber sen şony bişirip berip ýetişseň bolýaly bir sagada ýetişýäňä. Arkaýyn ýarym sagat kyrk minut dirižik. Pişirýän? Boldy, boldy.
Gowarýan bolsun. Menem seni.
Alo. Alo, janym çykdyňmy sagamanja? O, näme, näme, çaltrak aýtsana, näme boldy? Haçan gelýäň diýjekdim. Näme boldy, bir zat boldumy? Ýatyber däl o, näme meň bolmasam ýatyp bileňokma-ow. Nahar taýýarlap goýjak boldum, şoň üçin aýladym. Özem öýe baramok men, oglanlar jaňa dotdy, şolaň ýanyna barýan men-le. Alýo. Hawa janym. Alo janym, çykdyňmy saganja? Şu wagt çyk çykdym toýdan, bilen ýaly aýladyň-aý. Nememi, sen näçe rakatdan gelersiň? Tak, men bar-a, seret, seň gowy görýän marojnaň öýüň ýanyndakyda bar bolsa-a, şondan alyp derrew bararyn. Ýok, onda ýogam bolsa ýoluň aňyrsyndakydan alaryn. A, ikisiniň arasy primerne on minut. Barýançam ýene on, jemi ýigrimi minutda bararyn nesip bolsa. Bolýa, onda sagamanja gel. Onda menem nahary ýyladyp başlaberjek.

Özem men bir gezek gowy zat alýan boldy soň alamok.
Salowmaleýkim agam. Ýag çalyşmalymy? Eý her gezek şo bir sorag berip özüň ýadaňok ne? Guýup beraý gaýrat edäý howlukmaç. Muhammet şundan çykdygymyz derrew doganymlara düşürewer gijä galma berar gaýrat et. Waý bolýa bolýa ýetişýäs häzir. Göni onan mäşmunt ýagy çalyşdyrýas. Menem özüm baryp gutlap gaýtjakdymlaý toýuna birden barybilmäýmäýin diýen. Senem gutlap gaýtjakmy?
Bolýa. Kän eýleneň ogul. Göni on on bäş minut bäri reska şart şurt etýän arkaýyn.
Salowmaleýkim agam, ýag çalyşmalymy? Eý dost alty aý bäri gelýändiň şu on kyrk guýduryp ýör näro bolmasa ikimiz surat al şeýdip her gezek soraýaň medost gaýrat et howlukmajyrak goý.
Janym men geldim. Oňarpsyň gelen bolsaň. Firideyde marketden näme tapdym? Saňa meňzeş. Ey, çagysyrap ýörme. Şoňa pul gidireniňden başga zat alsaň bolanokmy? Ullakan aýal-ow sen-ow. Edip ýören zadyň näme? Başyňa ýapjakmy şony? Maňa meňzeýämi şol? Aýyr ýok et how onyň-ow.
Seredäýdä marketden näme tapdym. Aha. Saňa meňzeş ekeni. Oho, menmi aýal? Tut. Hop. Beh, kopýam çykaraýypdyrlar oňa. Gele ýelle bir zatlar hajellime. Seretdim ondan. Şo ýazyşyp otyryn-a men özüm, bir zat edip otyryn-a, başyma ýapaýyn seň pişigiňi, görjek bolsaň, özümem görüp bilýän şo pişikleňi. Uly-ulumany geçdim.
Bu pişige seredäý-de.

Näme işleýäň aga, ulalman geçdim, düzeläýe onda. Nahar iýip otyrkak bir normalny oturyp iýip bolanokmy? Nirede bolýaň aga? Işdäm köşede iýiber aga. Samolyotmy? Samolyot iýseň bolýar.
Bolun özüm iýýän. Beret. Eýşim. Nahar kaýyn bolar. Ne diýsem seç bolarmy?
Sen bişirdiň ýeter. Men iýýän.
Aýalyňyz bilen degişmek we oýun etmek sünnetdir. Ymam An-Nawawi Şeýh Sahih al-Muslimde şeýle sözleri getirýär. Hadyslere görä erkegiň aýaly bilen şadyýan, degişgen we oýunçyl bolmagy jaýyz, hatda gowyş hasaplanylýar. Sebäbi Bu maşgala gatnaşyklaryny berkidýär.
Muhammet maňa bara bir küzmat beräýdä genjeňe doglanyňda etjek welin. Ewaý.
Rasgala etmeli bolsa derrew ýer tapýaňlaý. Näme işiň bar gelnejeň doglanynda? Olar biziň doglanynymyza barymyza gelýämi olar-ow? Bar işiň ýok oturyber öýüňde.
Muhammet, işe otyrsyňmy? Maňa bara bir kyzmat beräýde, Genjemiň bugun doglan güni welin. Hä, Genjiň doglan günümi? Näme mi, Maksat öýdemi doganyň? Hawa, bu gün aýalynyň doglan güni öýde. Menem akitjekmi?
Işiň känipi, aýdanyp otyrdym, ýör. Ýör?
Ýör onda. Bolmadyňmaý, bolmadyňmy? Hä, ýigrimi-ýigrimi-bäş minda taýýar bolýa. Ýigrimi-ýigrimi-bäş minut diýip oturma, çaltrak bol, açlygymdan öldim. Bolýa. Janym, aç öljek bolýaňmy? Bolanok entek. Häzir bolýan, ýigrimi-ýigrimi-bäş minda. Dawaý, onda şony çaltlandyraly, men näme kömekleşip bilýän? Sen podliwany atar bilýäň. Uly höwes bilen. Bolarmy şunça? Boldy, boldy. Getir etiňi ber de doğrayın da. Öz el çagaşlam bilen sana nahar pişirip bereyin de.
Bişiriver, men hem sana her gün öz el çagaşlam bilen bişirýän. Görýän men her gün ne menki ekskluziv nahar. Hmm. Hmm. Bolu galan özüňe de.
Muhammet. Näme?
Markete gidip geläýeli-ä saýlaşdyryp alçak zatlam bady welin. Men süýremek hökmanmy şo taýy özüň saýlaşdyryp alyp bileňokmy?
Alyp bilýän ýöne ýaman agyr-da aljak zatlam.
Bolýa çykamda gideris bolýa bor.

Muhammet, işläp otyrsyňmy? Gowy. Gowy, gel.
Ataş jigim bar-a?
Hawa. Şo jaň atdy-da, üç-dört günjük iş bilen bärik gelýän eken weli, indi bize gelse bolarmy? Nä hökman bize gelmeli bol, başga ýer ýokmy barman, iki sany daýzaň bar-a, şolara baranda bolanokmy? Hökman bize gelmeli, hä? Başga wariant ýok, nä biz myhmanhanamy, otelmi, näme? Toý bolsa bize gelsinler, ýas bolsa bize gelsinler. Daýzamlara barsa-da bolýa-ow, olar ýaman köplük bolup ýaşaýarlar, olara kynrak-da. A biz it sanjak. Näme diýdiň özüň geläý diýdiňmi mysapyrsyrap ýa öl diýdim men size barsam bolýamy haý Sorap bolup göreýin bireýýäm bor diýensiň sen bolýa bor Ýok bor sorap göreýin niýdim.
Bolýa bolýa gelibersin bolýa. Muhammet Hı. gowymy işläp otyrsyňmy Hı öpke.
Muhammet obadaky jigim bar ataş. Hawa. Şu üç dört günlük bärik gelýän eken iş bilen bize gelse bolarmy men Muhammetden soraýyn entek diýdim. Ýo bolýa gelibersin haçan gelýä. Ertir altylara düşýän eken poýzdan. Ertir artiste bolsa. Aý ýetişýän prinsipi neme? Taksa münüp oturma diý wokzala gaý çyn özüm alyp gaýdaryn diý. Bolýa. Ýöne men soraýyn diý indi. Bolýa bolýa.
Sepäý, sep, sep, sep, seň üçin aldym-a men ony, Sepäý. Ýok-ow, sepemok, ýöne ysyn gördüm. Özüm gowy bilýän, ysyn gördüňmi, näme etdiňmi, bahasyndan habaryň barmy-ow, sen ýalaklar üçin alamok-ow ony-ow. Geleniň-ä üç gün bolýyn, eýýäm nerwim oýnap başladyň-aý. Haladyňmy? Ýok, goh sepemok.
Ýöne ýitini gördüm. Ýok, sepme diýemok, a men saňa şu wagt ýitini haladyňmy diýän. Hawa, gowy eken haladym. Sepde onda näme dursuň? Bilýän-ä men seň nirä barýaňy, tak gowja ýitli bolup gitseň gowa. Arkaýyn bol, hokeý gaýtjak eken. Ohho işlekli jaş pide jaş iyen bolup tüweleme günüňiz erbet däl a ýaşaýyş gowy. Aý näme jigiň gelen iýäýmesek a munýanjak naharlary. Başga wagta çorba bilen oňdurýan bolýa. Ýo iýiber iýiber. Wiý bular eýýäm nahar iýip otyr a. Wah-eý, men sizi bugün aýlanmana kitjekdim-ä-row! Aý, bor-la jan, bugün öýt işlekleýibereli, ertigidä erse aýlanmana. Geç.
Aý, bugün onda näme öýde işleklijik bilen pidejik iýäýeris-dä. Hü-ü-ü, ine-de. Giç bolmanka agşam gitsegem bolýar bir ýerlilik. Aý, bor-la bugün öýt oturybereli. Jigimiň barybir ýadaw. Bismillah. Akylym gelimi? Gowmy?
Hawa, gowy.
Näme boldy akylym?
Gutlap bilersiň. Seň äriň indi işsiz. Işden çykardylar meni.
O näli işden çykardylar. Näme üçin işden çykardylar? Ýaman arkaýyn aýtýaňa işden çykardylar meni diýip.
Aý çykardylarda näme etjek diňe men däl menden başgada üç sany adam çykdy jemi dört sany okap. Hawa onä iş gözlemediňmi iş görüşdirmediňmi biz kimi eklemeli biz näme iýmeli näme içmeli biz hiç alada edeňokmy. Wapşeta men senden podderşka garaşdym. Belki men kakamlardan pul soraryn hä? Sen podderžka diýip şoňa düşünýärsiň belki, hä?
Seň äriň indi işsiz. Işden çykardylar meni.
Wah-eý, bolmandyr, näme üçin beýtdilerkä? Gynanma, akylym. Mundan öňem kän kyn günlerimiz boldy. Mundan öňem bile baş alyp çykdyk. Ýene-de baş alyp çykarys. Wah, özüm üçin gynanamok. Biz üçin gynanýan. Öňem-ä şol aýlygy zordan ýetirinip ýördük welin, kyn boljak-da. Esasy zat janymyz sag, maşgalamyz agzybir. Biz bir ýerde, hemme zat gowy bolar janym. Agzybire Taňry bir. Sag bol, akylym.
Seň gollygyň meň üçin postoýanna möhüm. Hemişe öňe tekleýän zadym şol. Begenmäne şatlanmana sebäp tapýan zadymam şol. Seň barlygyňa gaty begenýän. Sag bol.
Muhammet. Hä? Men bara. Ýatkeşligimi ýitiren bolsam, ilki bilen näme ederdiň?
Sen ýat geçilen ýitiren bolsaň birinji bilen. Sen kontaktyňa girerdim. Öz nomerim pozardım.
Näme? Oýa oýun etdim, oýun etdim. Oýa Oýun etdim ara men o. Oýun etdim, oýun edäýdim, näir bollaý bu.